Nan dam cio hna maw? Lungmali post thawngchimnak in nan kut kan in tlaih hna. Thawnghi kul le thum sikvar ni kul, zinglei thawngchimnak kan rak thawk lai. Tuzing kan chim ningmi tlangtar cheukhat hna cu Falam khuapi ah sac ralhrang nih CNDF ralkap pakhat an tlaih. Mateya peng Palle inn khua ah a ummi sac ralhrang luhhnawh in an kah hna pahra renglo an thi. khat an tlaih. Parauh kongkua pawng kahdohnak ah SAC major pakhat tal in sawmli leng an thi i PDF pathum nunnak a liam. Pariat nih hliam an tuar. Siangkaren ni ramri um SAC sakhan lak kahdohnak ah PNDF ralkap pathum an nunnak a liam. India ram vawlei tang lam cawhmi nih a cimhnawhmi hna rianṭuan sawm nih zarhkhat chung tiangin chanchuah khawh an si lo timi thawng le thawngpang dang hna an rak si lai. Falam khuapi ah sac ralhrang nih CNDF ralkap pakhat an tlaih. Chin ramkulh Falam khuapi Chinmuasang ah November ni hlei sarih zanlei suimilam pathum hrawngah Chin National Defence Force CNDF ralkap pakhat cu sac ralhrang nih an tlaih tiah tualchung mi hna nih an chim. CNDF ralkap pathum hrawng an si i Falam khuapi Cinmual sang um siangsangruun number pahnih lam cungah sac ralhrang pawl he hmaitonh in an i tong i hnulei kir ṭhan in zaam an i timh lioah sac ralhrang pawl nih meithal an tuah i pakhat cu an tlaih, a dang pahnih cu an zaam kho. Tlaikhi a tongmi pakhat cu meithal hliamhma a tuar le tuar lo kan thei kho lo. Falam khuapi um sac ralhrang sakhanpi ah an kalpi tiah tualchungmi pakhat nih zalen ah a chim. sac ralhrang thawngzamhnak telegram nih cun misual a thimi ruak pakhat kan hmuh i kutcheh bom pakhat Ruambaṭhi pakhat le CNDF hmelchunhnak aa telmi luchin pakhat zong kan lak chih tiah an langhter. Hi kong he pehtlai in nunnak liammi an um le um lo cu ṭuanvo ngeitu phu hna nih thawngthanhnak zeihmanh an tuah rih lo nain tlaihkhih a tong timi tu cu ṭuanvo ngeitu hna sinin theih a si. Mataya peng pale in khua ah a ummi sac ralhrang luhhnawh in an kah hna, pahra renglo an thi, pakhat an tlaih. Mandalay ramṭhen Mataya peng pale in khua ah a ummi sac ralhrang mipi ralkap nih luhhnawh in an kah, pahra renglo an thi, pakhat an tlaih tiah NUG nih an langhter. November na hleiruk khan Mateya peng, Kalay-in khua i ralbawi caw hi hruaimi sac ralhrang thazaang sawmnga tluk umnak sakhan cu mipi ralkap People Defence Army Battalion, Singhu peng Pakahphah le Mateya peng Pakahphah nih luhhnawh in an kah tiah theih a si. Kahdohnak hmun ah sac ralhrang pahra an thi, panga hliam an tuar, pakhat an tlaih. Meithal zun thum, Khuanbawm sawmli kua le khuanchiahnak bawm pasarih an lak tiah theih a si. Kahdohnak hmun sac ralhrang thazaang chap ding in a rami ralhrang nih Aungkanta khua pawng an phak ah Lattilak khuapi dawr cu a ruang um loin an kah caah tualchung mipi hleikhat lakah pakhat nunnak a liam tiah theih a si. Karakung khuapawng kahdohnak ah sac major pakhat tal in sawmli leng an thi i PDF pathum nunnak a liam pariat ni hliam an tuar. Phu ramṭhen Nitachi peng Karakung khuapawng kahdohnak ah sac ralhrang Khalaya sawmlet li in major pakhat tal in sawmli leng an thi tiah NUG runvennak vunci zung nih phungning tein cathanh an chuah. November ni hleiruk zing suimilam panga le sawmli nga in zanlei suimilam pali le cheu tluk tiang thazaang za le sawmnga hrawng ni Irtashi peng Paraukong khua nitlaklei hmun um sianginn le phungki sianginn hna ah nili chung umhmun an khuarnak pawl cu rawlchung PDF hna le ṭangṭi phu hna nih an kahdoh hna i SAC major pakhat tal in sawmli leng an ci pin ah Hriangapumi zong an tam. A thimi le hliampumi ralhrang pawl cu Tungbing in voithum tiang an lak hna hnuah tilawng in Sitang tiva an tanpi hna tiah NUG runvennak vunci zung nih an langhter. Kahdohnak ah sac ralhrang nih hriamngan le Cunglei kahdohnak an tuah caah mizapi ralkap in minung pathum nih ram le miphun caah an nunnak an pek i hliamfak tuk lo minung pariat nih an tuar tiah an langhter chih. Siangkaren nih ramri um SAC sakhan lak kahdohnak ah KNDF ralkap pathum an nunnak a liam. Sian ramkulh le Karen nih ramkulh ramri ah a ummi Sadoya tlangcung ah sac ralhrang nih umhmun an khuarnak sakhan la kahdohnak ah Karenni Nationalist Defence Force KNDF battalion hleikhat in ralkap pathum an nunnak a liam tiah theih a si. A luanciami November nihleina ah KNDF battalion hleikhat in ralkap aa kah aung, Phan Sein Aung le Samyin ṭhe hna cu sac ralhrang sakhan lak kahdohnak ah ram le miphun caah an nunnak an pek tiah KNDF battalion hleikhat nih ngeihchiatpinak cathanh an chuah. Nunnak liamni pasalṭha pathum hna cu Farani National Ladies Defence Force KNDF ralkap nih upatnak kan in pek hna i tantakmi chungkhar hna zong kan in ngeihchiatpi tuk hna tiah cathanh an chuahmi ah an langhter. Kale peng Nanchang khua pawng ah sac ralhrang le Pyosawṭhi pahnih hriamnam he an tlaih hna. Sagaing ramṭhen Kalemyo peng Nanchang khua pawng ah a luanciami November ni hleingah lioah sac ralhrang pakhat le Pyosawṭhi pakhat cu hriamnam he an tlaih hna pinah panga nih hliamhma an tuar tiah Number pakhat military ration nih thawng an thanh. November ni hlei nga zik ah Nanchang khua lei ah rallam sialmi ralhrang pawl cu kan kahdoh hna i sac ralhrang lei in Major Angkaw Khanhtal in panga nih hliamhma an tuar. Ralhrang lei an fah ngai caah hnulei an kil ṭhan. Hliam a pumi pawl zong hnulei ah an pilpi hna. Tlaihkhih a tongmi ralhrang pahnih hna hi hnulei zongah an pil ngam ti lo caah hmunhma zohfelnak kan tuah lio ah atu bantuk in kan tlaih hna hi a si tiah kahdohnak ah aa telmi mizapi ralkap pakhat nih zalen ah a chim. CC Major Angko Khan hruaimi Khalaya zahnih kul le riat, Thapaya zakua sawmthum li le Lusawṭhi thazaang hlei sarih hna fonh in rallam sialmi ralhrang pawl cu special cawlcangmi military ration, tualchung pakap phah, PCDF, RKDF, EFDF, HND ṭangṭi phu hna nih kan kah hna caah Major angko khan tal in panga nih hliam an tuar i pahnih kan tlaihkhih hna pinah meithal zun hnih le kuanfang sawm ruk li zong kan lak khawh chih, tiah a chim chap. Fukam peng sac ralhrang sakhan pali MNDAA nih an lak ṭhan. sac ralhrang sakhan za le sawmnga nih an lak cang. Shan ramkulh chaklei Kokam peng sac ralhrang sakhan pali cu Kokam MNDAA hriamtlai phu nih an lak ṭhan. sac ralhrang sakhan za le sawmnga nih an lak cang tiah MNDAA nih an langhter. November ni hleiruk zing suimilam panga le cheu tluk khan Kokam peng Tung Sianghmun ram sac ralhrang sakhan cu MNDAA nih suimilam paruk chung tluk an kah hna hnu ah zing suimilam hleikhat le cheu ah an lak khawh. Cu ni ṭhiam zanlei suimilam pathum le hleinga tluk khan Kokam peng sac ralhrang sakhan hmundang ah a ummi pakhat cu minute kul le nga tluk an kah hnu ah an lak chap. tiah theihchih a si. November ni hlei sarih khan Kokap peng Shishiahmun ram Chinchaihtang khuapawng sac ralhrang sakhan pakhat zong MNDAA an lak khawh ṭhan. Tuni ṭhiam zanlei suimilam pahnih le sawmthum sarih tluk ah Chinchaihtang khuapawng sac ralhrang number pahnih sakhan zong an lak chih tiah theih a si. Kalay ah rithaisii tawngthammi mifir an tlaih. November ni hlei sarih zing suimilam pakua tluk khan Sagaing ramṭhan Kale peng Pawlkulh khua B group ah a ho theih lo pakhat cu mi inn ah lut in sii-inn ah kal ka hau tiin cycle a hlan hna i an i ralrin lo kar ah aa zaam pi tiah theih a si. November ni hlei riat zingka khan Kawlkulh khua lodung pakhat thlam chungah number four rithaisi aa chunh lio cu lokalmi pawl nih an hmuh i an tlaih hnuah mipi palik sinah an chiah tiah an langhter. Thirfirpa cu caan zeimawzat biahalnak an tuah hnuah cycle aa zampimi cu a hawipa he tangka singhnih in an rak zuar tiah theih a si. A sining ṭha tein hlathlainak a si hnuah thirfirtu pa hi Cu hlan zongah rak cawnpiakmi le rak sik pengmi a si. Atu ahcun a zaanpimi cycle zong tlamtling tein an lak khawh ṭhan tiah an langhter. SCC ralhrang hriamngan kahnak in Lapanchung khua ah ngakchia tal in tualchung mi pathum hliam an tuar. November ni hlei sarih zan suimilam pariat le sawmmi tluk khan Kale peng Lapachung khua cu sac ralhrang nih hriamngan in an kah caah ngakchia talchi in tualchungmi pathum hliam an tuar tiah theih a si. Naihrawng khuachung ah hriamngan a tlak lonak caan a sau cang nain tuzan suimilam pariat le sawmni tluk khan hriamngan voihnih khuachung ah a tla. Culakah hriamngan pakhat hi chungkhar khuasaknak inncung a tlak caah chungkhar minung pathum nih hliamfak lo an tuar tiah tualchungmi pakhat nih a chim. sac ralhrang hriamngan kahnak in hliamtuarmi chungkhar hna cu Pu Siam Ah, Pi Din Bawi Yi le ka fanu Louis Lalṭhasang Yi hna an si tiah an langhter. US nih Tom Hawkhurst missile zali tiang Japan sinah zuar a thim. US ram zohkhenhtu hna nih mipi sinah Tom Hawkhurst missile ralthuam zali tiang Japan ram ah zuar ding in an timhnak kong a theihter hna. Mah hi dollar billion pahnih man tluk a si tiah an langhter. Missa ralthuam zornak ding konglam hi US nih kan hmuthlat chung Japan Defense Minister Norukihara le US Defense Security Lois Austin hna ceihmainak an ngeih hnu ah cohlan a si. Ramhnih karlak remnak ser a si bantuk in Japan nih thonghni kul lang nga April thla chung ah US ralthuam missile hi a cawk lai. Ronghawk missile hi United States sermi ballistic missile ralthuam phunkhat a si i an i tinhnak hmun hmaan tein a kap khotu a si tiah an langhter. India ram vawlei tanglam cawhmi nih a cimhnawhmi hna rianṭuan sawmli zarhkhat chung tiangin chanchuah khawh an si lo. India ram vawlei tanglam cawhmi nih a cimhnawhmi hna rianṭuan sawmli chanchuahnak dingah ni hnih chung a rawkmi le hnawmhawnh rih a hau tiah November ni hlei sarih khan chiaṭha zohkhenhtu phu nih an chim. Himalayan ramkulh Uttarakhand hmunrang vawlei tang lam cawhmi nih a chimhnawhmi hna rianṭuan sawmli cu zarhkhat chung chanchuah dingin an cawlcangh hnu zongah ni hnih chung a rawkmi le hnawmhnawnnak rianṭuan rih a hau tiah an langhter. Chanchuahnak dingin vawlei an cawhmi a chimh ṭhan caah Na hnih chung cu vawlei vorhlai le chuah ṭhan a hau tiah theih a si. Ṭheṭhe zohkhenhtu phu hna caah India Air Force nih a voihnihnak JCB tank a kuat ṭhan hna. Engineer nih sawmkua centimeter tluk a kahmi paih hmang in a rawkmi hnawmtam thianh le hlonh an timh. November ni hlei sarih tiang khan aa rawkmi hnawmtam chungah pipe hi leikua centimeter tiang lawng a lut kho tiah an chim. Atu bantukin an kal peng a si ahcun lentuan sawmli san chuahnak dingah a tlawm bik suimilam sawmli siloah sawmriat cu kan rau rih lai tiah chiaṭha zohkhenhtu phu chungin ṭuanvo ngeitu pakhat Deepak Patil nih a chim.